Mama? Ella?
Wou komme Kanner hier? Ma Ella, du bass a mengem Bauch gewuess an och do eraus gebuer ginn. Ui, dat ass awer schonn eng Zäitchen hier, oder net? 25 Joer genau.
Dat hei ass méi wéi Sex. All zweet Woch schwätze mir iwwert een anert Thema. Vu Kierperlechkeeten, iwwer Bezéiungen bis hin zu Sexpraktiken.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch freides mëttes um 3 op Radio Ara oder zu all Dages an Nuetszäit op www.sexpodcast.lu.
Hallo an häerzlech wëllkomm bei dëser neier Episode Méi wéi Sex. Ech sëtzen haut hei mat enger. ganz ganz besonnescher Gesprächspartnerin, nämlech mat menger Mamm. Mama, du bass anere Leit awer net als Mama bekannt, wëlls du dech enke kuerz virstellen? Ma, mäin Numm ass Monique an ech sinn deng Mamm. Effektiv!
Dir hutt villäicht schonn eng Ahnung, d'Thema vun haut si Gebuerten. An deene Gebuerten geet awer och nach eng aner Zäit viraus, nämlech d'Zäit vum Erwaarden. Ma ma hues du gären erwaart oder hues de dech éischter gefreet, wou et dann a Richtung Gebuert gaangen ass? Ech hu ganz gären erwaart. Dat war eng schéin Zäit all Kéiers an e bëssen traureg war ech och awer, wann déi Zäit eriwwer gaangen ass. Mee dann huet jo eng ganz wonnerbar Zäit och vum Mamm sinn a mech ëm e klenge Puppelche këmmeren ugefaangen, soudass dann och séier vergiess war. A wéi hues du da gemierkt, datt elo d'Schwangerschaft op en Enn kënnt? Gouf et do Zeechen, physesch Zeechen? Also natierlech no 9 Méint huet ee schonn eng Anung, datt et gläich kéint eriwwer sinn, mee hues du dat och nach iergendwéi anescht gespuert? Jo, an deem Endstadium ass schonn de Bauch grouss gewuess an dohier weess een och schonn, datt d'Puppelche warscheinlech geschwënn sech annoncéiert a wéi e kënnen all Moment lass goen. Jo, an dann gëtt et jo och nach den errechneten Termin, Gebuertstermin, deen den Dokter engem zu Ufank seet, wou hien och ebe weess, dass et dann ëm déi Zäit kann all Moment lass goe mat der Gebuert. War dat akkurat bei mir? Tatsächlech war dat zimlech nom Datum berechent. Et war, mengen ech, een, zwee Deeg virdrun. Dat heescht, ech wollt erauskommen.
Gesäit esou aus, jo. A wéi hues du dech dann dunn op d'Gebuert virbereet? Also du hues jo dräi Kanner. Mhm. Ech hunn nach zwee Bridder. Wéi hues du dech op d'Gebuert virbereet an huet dat dann och geännert vu Kéier zu Kéier? Also bei dengem grousse Brudder hunn ech mech minutiéis virbereet, nämlech hunn ech ongeféier gefillt all Buch bei der Initiativ Liewensufank gelies gehat, iwwer d'Schwangerschaft, iwwer d'Gebuert an och iwwer déi Zäit dono. An awer war ech nach net honnertprozenteg virbereet op alles, wat esou kënnt bei dir. Elo war et natierlech déi zweet Gebuert, do huet ee scho e bëssen eng Anung, an awer ass et ganz anescht komm wéi bei dengem grousse Brudder. Wéi mengs de dat?
Wat war anescht? Däi grousse Brudder, deen wollt mol einfach 10 Deeg méi laang wéi den Termin dobanne bleiwen. Do ass et och lass gaange mat Monsterveille matten an der Nuecht. An bei dir war et awer éischter d'Waasser wat trëppchesweis annoncéiert huet, dass eppes am gaangen ass do. Du waars dann awer och nach net super presséiert fir direkt an d'Spidol ze goen, oder? Nee, tatsächlech net. Ech hat do Billjeeën fir e Concert kucken ze goen. Ech weess, dat verhalen ech och mäi ganzt Liewen. Dat war e Gittarsconcert mam Louise Merlin a mam Etienne Plasman op der Flütt an eiser Käercher Kierch. An dee wollt ech onbedéngt gesinn an dat huet mech du guer net arrangéiert. An du hunn ech geduecht, oh, sou akut ass dat elo net, du kanns dee Concert nach kucke goen an da kucke mer moar weider, wat geschitt. Den Dag drop sinn ech an d'Klinik gefuer fir an d'Kontroll, nodeem ech hinnen ugeruff hat. An du hunn déi mech direkt convonquéiert dohinner an déi hunn dat guer net witzeg fonnt, datt ech nach gemittlech de Concert gelauschtert hunn. Déi hätte léiwer gehat, ech wär dann direkt do komm an déi hu mir du emol direkt e Shampoing gemaach an ech war mir net bewosst, wéi geféierlech dat kéint sinn, wéinst Infektiounen an esou weider, wann d'Blos e bëssen op ass. An ech hätt do direkt misse kommen a patsch hat ech e Baxter un mat engem Antibiotique, fir all Infektioun ze verhënneren. An et ass awer alles gutt gaangen dunn. Also ech kann attestéieren, ech sinn eng ganz gesond Persoun. D'Gebuert war, vun deem wat s de erzielt hues, och elo net esou opreegend. Opreegend schonn, dach, dach, opreegend ass se ëmmer. Awer tatsächlech war et net esou laang a schwiereg wéi bei deem grousse Brudder. Dohier war et schonn erfreelech. vill méi einfach, et war net esou laang an ech hunn och méi Fräiheet nach gehat fir an de Wéien dann um Gank ronderëm ze trëppelen an. D'Heescht war mol net esou séier du gaangen, se hat gesot du häss misse vill éischter kommen an da misst awer nach e bësse ronderëm trëppele goen. Jo, hinnen no hätt d'Gebuert kënnen matzen an der Kierch geschéien, dat kéint heiansdo ganz séier un an aus sinn. Där Fäll gëtt et wahrscheinlech awer. Hei war et lo nach, nodeems dunn d'ganzt Waasser ofgaange war, nach net direkt un der Gebuert. Dunn huet awer nach e bësse gedauert, bis dass et opgaangen ass a bis dass richteg, richteg d'Gebuert lassgaangen ass an och méi Wéien a méi hefteg Wéien an och méi séier openeefolgend Wéie lassgaange sinn. Jo, do gesäit ee jo dann och, dass wierklech all Gebuert komplett eegen ass a komplett anescht ofleeft. Du hues dat selwer och erlieft, Bei dir ass et all Kéiers anescht gaangen, ne? Mhm, mhm. Wat ware sou déi gréissten Ënnerscheeder? Jo, bei deem grousse Brudder huet et einfach ganz laang gedauert mat Monsterwéin an et ass net viru gaangen, obwuel en 10 Deeg no der Zäit scho war. An jo, do huet et nach vun zwou Auer an der Nuecht gedauert bis den aneren Dag am spéiden Nomëtteg, fréien Owend, bis en op der Welt war. A bei dir war et dunn an ongeféier 4 Stonnen. Trotzdeem hunn ech dech am Aarm gehalen. Kanns de dech nach erënneren, wéi s de dech virum Prozess gefillt hues? Waars de do opgereegt? Haass de Angscht? Huet dat sech och geännert vu Gebuert zu Gebuert? Ech sinn eigentlech e positive Mënsch, dohier all Kies huelen ech dat Bescht mol un. Ech war natierlech duerch d'Gebuert vun dengem grousse Brudder op Komplikatiounen gefaasst. well dat eebe laang gedauert huet an och net virugaangen ass, wat mer dono dunn gewuer gi si wéi e bis op der Welt war, well d'Nuebelschnouer him ëm den Hals gewéckelt war, dass och do net virugaangen an dunn war et awer e bësse geféierlech kritesch ginn zum Schluss an hien hat keng gutt Wäerter wéi en op d'Welt komm ass. Du war ech trotzdeem virun enger neier Gebuert beandrockt an och e bëssen nervös, Mee ech sinn éischter en Optimist an ech hunn einfach mer gesot, dat geet dës Kéier tiptop an ass et jo och dunn. Jo, dat war bestëmmt ganz haart, dass déi éischt Momenter mat mengem Brudder sou beängschtegend an sou onsécher waren an et deet mir ganz vill Leed, dass du dat duerchmaache misst an ëmsou méi fannen ech et esou, esou impressionant, dass du d'Stärkt has dech ze entscheede fir nach e Baby ze kréien. An och nach mat enger ganz positiver Attitude do ranzegoen, dat ass wierklech ganz, ganz staark. An dunn, wou s de eng bësse manner heavy Erfarung mat mir has, wéi ass et dir du gaange virun der Gebuert vu mengem klenge Brudder? Däi klenge Brudder, do war et och ganz chill. Deen ass zwee Deeg virun dem Datum allerdéngs ageleet ginn, mee dat huet aner Ursaachen, firwat et ageleet ginn ass. Do kënne mer gären eng aner Kéier och nach driwwer schwätzen. Mee op jiddefalls war ech och do positiv agestallt an der Meenung fir mech, dass dat alles géif gutt goen. Dat ass jo schéin, dann mat enger positiver Attitude bass de do ragaangen. An dann komme mer elo vläicht bësse méi zu der Gebuert selwer. Et gi jo mëttlerweil eng ganz Rei gängeg Methoden fir ze gebären. Also et gëtt déi ganz klassesch am Spidol, verschidde Positiounen, Waassergebuerten, da gëtt et och nach Hypnobirthing, also ech sinn elo absolut keng Expertin do dran, mee no deem wat ech gelies hunn, benotzt een do eng Aart vun der Selbsthypnos an et versetzt een sech an eng Trance wärend der Gebuert. Et huet een awer nach ëmmer déi komplett Kontroll iwwert eent selwer an et ass een do och bei vollem Bewosstsinn. Duerch déi Trance soll et dann awer méiglech ginn, fir entspaant an ouni Péng oder mat manner Péng ze gebären. Do spille lo ganz vill Faktore mat dran, fir déi mer haut leider keng Zäit hunn. Mee wéi war dat bei dir? Hues du och esou Technike benotzt oder wéi bëss du dat Ganzt ugaangen? Also vu mengem Dokter hier, ech mengen do muss ee jo och ëmmer mam Dokter kucken op wat dee bereet ass anzegoen, an och vu mir vun der Perséinlechkeet hier war ech éischter op eng klassesch, éischter medezinesch Gebuert agestallt. Ech hat zwar eben a menger Virbereedung, an deene ville Bicher déi ech gelies hunn, och eng Rei aner Saache gelies, Hypnobirthing hunn ech doranner net gesinn. Ech mengen, dat ass jo och schonn eng Zäitchen hier. Dat hunn ech am Fong net gelies gehat. An do hätt ee jo och missen am Virfeld preparéiert ginn op esou eppes. An och mäin Dokter war net wierklech bereet, elo op Waassergebuert oder esou eppes anzegoen. Dat hate mer scho gesot. An an där Zäit hat ech éischter Vertrauen an d'klassesch Medezin, fir dass alles sécher a gutt géif goen. Dat heescht, dir war an deem Moment sou bëssen d'Bezéiung zu dengem Dokter méi wichteg wéi d'Erforsche vun Alternativen. Well wann s de lo absolut eng Waassergebuert gewollt häss, dann häss de dat 't kéint e maachen mat engem aneren Dokter, mee du waars awer do berouegt, dass et mat him giff gutt oflafen? Jo, also ech war ganz averstanen eben eng Gebuert esou duerchzezéien, wéi mäin Dokter et eben ëmmer am léifsten, huelen ech un, duerchféiert. Muss soen, ech war an där Zäit och nach net esou. Selbstsécher fir aner Saachen ze experimentéieren, wou ech och guer keen a mengem Ëmfeld hat, deen eng aner Gebuert ebe materlieft huet. Ech hunn am Fong kee perséinlech kannt an jo och duerch Filmer oder Bicher, déi ech virdru gekuckt hunn, war ech eben éischter op klassesch medezinesch Gebuerten agestallt. Ech fand ganz interessant dass de lo iwwer Filmer geschwat hues, an an de Bicher ass et jo och net anescht, do gesäit ee jo dann éischter déi klassesch Ofbildungen wou déi gebärend Persounen um Réck leien oder vläicht och sëtzen an duerch d'ganz Spidol blären an jo dat ganzt gesäit schonn awer ëmmer éischter wéi eng stresseg Situatioun aus. Wat huet dat mat dir gemaach? Na, dass et kéint e bësse wéidoen, dat denkt ee sech awer tatsächlech duerch Témoignagen dann a Filmer, wou dann d'Mamm dono glécklech de Puppelchen um Bauch hält an de Wéi séier vergiess huet. Jo, war ech elo net sonnerlech dovunner ofgeschreckt. Bei dir hunn ech op jidde Fall d'Méiglechkeet gehat, och nach eng Péridurale och unzefroen, och scho bei dengem grousse Brudder. An ech wollt dat awer nach probéieren erauszezögeren. Ech wollt dat net direkt op dee Wee goen. Ech wollt scho wëlle probéieren, wéi wäit ech ouni medezineschen Agrëff d'Gebuert géif packen an d'Wéien. An do gouf et och dann, dat war nei, dat gouf et bei dengem Brudder nach net, esou e Bou, deen um Enn vun der Brëtsch, wou een drop sëtzt, läit. Esou Bou wou een sech kann dran hänken an wou tatsächlech dann d'Äerdanzéiungskraaft och hëlleft d'Gebuert ze beschleunegen oder favorabel ze beaflossen, dass de Puppelchen erof rutscht an sech an de Gebuertskanal kann engagéieren an dat war determinéiert ze notzen a vläicht ouni Perodural eens ze ginn an Dat ass awer zum Schluss trotzdeem net gaangen, well een awer ëmmer erëm ënnerschätzt, dass trotzdeem bemol hefteg wéi deet an och séier hannerteneen d'Kontraktioune kommen an, jo, een dann mierkt, dass een Kraaft verléiert an awer Schwieregkeeten huet, dat dann auszehalen. Jo, just kuerz fir déi, déi dat vläicht dann net wossten, eng Péridurale ass eng Art vun der Anästhesie. Dobäi gëtt e ganz dënne Schlauch zwëschen zwee Wirbelen ënnen am Réck an de Wirbelkanal agefouert. Duerch dëse Schlauch, deen eent och nach Katheter nenne kann, gëtt dann kontinuéierlech e Betäubungsmëttel agefouert, wat dann déi Péng, déi do opkënnt, betäubt. An dee Katheter, dee bleift tatsächlech och déi ganz Gebuert an der Wirbelsail, gell? Jo, genau.
An do kann och dann no geschoss ginn, wann et nach méi laang dauert oder wann d'Wéien nach méi hefteg ginn, kann een do d'Dosis upassen an nach eng Kéier e bëssen noreechen. Den Nodeel war natierlech, do ass een dann zimlech awer gezwongen sech trotzdem op d'Brétsch ze leeën, well d'Been och do all Gefill verléieren, sou dass een de Wéi nëmmi spiert an awer och kann een dee Moment nëmmi op dem Féiss stoen. Déi sinn dann gefillos an dat wär jo och dann dee Moment geféierlech an net sou gutt. Du has elo scho gesot, dass de determinéiert waars dech an déi Rank do dranzehänken. Dat huet leider net geklappt. héiert een jo ëmmer méi iwwer sougenannte Birth Plans, also Gebuertspläng op Lëtzebuergesch. Dat ass en Dokument, wou der gebärende Persoun hire Wënsch fir hiert medezinescht Team opgeschriwwe ginn. An do kann am Fong alles dra festgehal ginn, wat ee wëll, ob s de zum Beispill eng Péridural wëlls oder net, a wéi dass de wëlls, dass de Bébé no der Gebuert versuergt gëtt, a wéi eng Leit wéi eng Roll spille sollen, ob de Partner zum Beispill soll d'Nuebelschnouer duerchschneiden oder net. An esouguer och d'Atmosphär am Gebuertsraum kanns de do festleeën. Wëlls de zum Beispill, dass Musek spillt oder ob s de eng Aromatherapie do wëlls hunn, esou Saachen. Has du ee spezifesche Birth Plan oder has de einfach Saachen iwwerluecht a Viraussetzunge festgeluecht? Sou genau e Birth Plan gouf et Deemools nach net. Et si Saache mam Dokter beschwat ginn, jo, dass tatsächlech däi Papp sollt dobai sinn an och d'Nuebelschnouer duerchschneiden. Jo, elo Beliichtung oder Musek oder ätheresch Ueleger, dovunner war net direkt rieds. Ech muss och soen, ech war ëmmer dann esou befaasst mat der Gebuert selwer, dass ech och net un esou Saache geduecht hunn, déi vläicht hëllefräich hätte kënne gewiescht sinn. Ech muss soen, dorobber war ech och net preparéiert, fir esou e Plang richteg ze maachen an an allen Detailer mer auszemolen. Ech war ëmmer einfach méi freedeg opgereegt a virwëtzeg op dat, wat kënnt. Jo, vläicht ass et och eng perséinlech Saach, dass ech net esou drun denken iwwert all méiglech Saachen, déi mir gutt gedoen hätten, fir mer do scho Gedanken driwwer ze maachen. Ech denken, dat ass perséinlech, dass ech dorops net direkt virbereet war, dann éischter dono iwwerluecht hunn, wat hätt nach kënnen besser sinn oder esou. Mee och dat hunn ech net wierklech vill driwwer nogeduecht, well et ass een einfach beschäftegt och dono. Jo, mee dat ass jo och iergendwou normal. Ech mengen, Gebuerten, wéi och all aner Beräicher vun eiser Gesellschaft a vun eisem soziale Liewen, déi si jo vu verschiddene Gewounhechten a vu Norme geprägt. Ech verlinken eisen Nolauschterer, innen e puer Artikel, déi ech elo als Preparatioun gelies hunn, mee do ass ebe rauskomm, datt et vill méi warscheinlech ass, datt ee sech fir Prozeduren entscheet, déi ee virgestallt a proposéiert kritt an déi ee vläicht och scho vun Erzielunge kennt oder aus Filmer oder déi engem einfach bekannt virkommen. Dat ass einfach vill méi warscheinlech, wéi datt een do Gebuerte komplett nei erfënnt. Also e puer Leit maachen dat natierlech, mee ganz vill Leit maachen dat awer och net. An ech fannen et misst einfach vill méi oppen driwwer geschwat ginn, wéi eng Optiounen et gëtt an wat hir Vir an Nodeeler sinn, fir dass d'Leit et och méi einfach hunn fir ze hannerfroen an fir informéiert Decisiounen iwwert hire Kierper an iwwert hir Gebuert ze maachen. Wéi gesäis du dat? Tatsächlech géif ech mech haut anescht entscheeden. Haut sinn ech an enger Positioun, wou ech vill méi iwwert mech, iwwert de Kierper an iwwert meng Wënsch nodenken. An ech géif och haut méi nosichen nach, wat fir eng Optiounen et gëtt. Deemools war dat déi klassesch Gebuert an ech hunn mech schonn mat mengen Frëndinnen ausgetosch déi och em déi Zäit erwaart hunn an gekuckt wat denn déi fir Pläng haten. D'Initiativ Liewensufank huet natierlech o nach aner Propose gehat, mee déi ware mir dann awer esou friem an esou dass ech och net op dee Wee gaange sinn an jo ech hunn tatsächlech d'Gebuert deemools éischter medezinesch duerchgezunn. wou een d'Gefill hat deemools, dass et richteg a gutt esou geet an dass et sécher ass, an dorobber hunn ech dann vertraut. Ech wor jo och virun der Gebuert de Sall mer ukucken, do krut een eng Visite guidée gemaach mat allen Erklärungen, mat allem wat do vun Apparater an Instrumenter an Ariichtung ass. Ech war och doranne Preparatiounscours mat anere Koppelen a Fraen, déi erwaart hunn. An tatsächlech ass och do eng punktuell Frëndschaft entstanen, wou mer eis, wéi eis Puppelcher op der Welt waren, och eng Kéier getraff hunn an zesumme Kaffi drénke gaange sinn, wat scho schéi war. Jo, dohier hat een alles gesinn an dat huet mer esou sécher a gutt geschéngt, fir mäi Kand op d'Welt ze setzen. Jo, dat ass jo och tiptop dann, wann dat fir dech genau sou fonctionnéiert huet, wann s du dech domadder gutt a sécher gefillt hues. Dat sinn jo dann déi bescht Viraussetzungen. An du hues elo schonn iwwer eng Rei Persoune geschwat, déi verschidde Rolle gespillt hunn. Du hues mäi Papp genannt, du hues Dokter, Dokteschen benannt, Hiewammen. Ween war dann alles dobäi, wou s de eis op Welt bruecht hues? Wee war alles am Prozess involvéiert? Dat war tatsächlech Infirmieren an Hiewamen mol fir d'éischt, déi een an Empfang geholl hunn. An den Dokter ass och réischt dann méi spéit komm. Dee gëtt jo ëmmer réischt geruff, wann et dann ausgesäit, wéi wann et all Moment kéint d'Gebuert stattfannen oder e bësse virdrun. Do hu si jo och d'Erfarung, fir ze gesinn, wéi laang et nach kann daueren. Däi Papp war ëmmer vun Ufank un dann dobei, mee bei dir, am spezielle Fall vun dir, ass en tatsächlech eréischt dono dozou komm, well ech eebe jo fir d'éischt emol an d'Kontroll war an dunn awer do dono d'Gebuert un d'Rulle koum, nodeems d'Waasser fortgaange war. A mam Dokter haas de jo da schonn eng Bezéiung virdrunner, Wéi war dat mat den Hiewammen? Hues de déi do kennegeléiert oder war dat och schonn virdrunner? Ech erënnere mech net ganz genau. Ech weess, dass een tatsächlech och mat der Hiewamm Rendez-vous virdrun hat, eng Kéier och mat dem Anästhesist wéinst der Peridurale, fir dass deen de Réck ënnersicht, dass do alles prett ass a gewosst ass, dass do keng Schwieregkeeten a leschter Minutt kommen. Jo, d'Hiewaam, erënneren ech mech och net, ob dat tatsächlech dunn déi war, mat där ech Rendez-vous hat am Viraus. A. Mee ech muss soen, ech war awer all Kéiers gutt begleet. A wourunner méss de déi gutt Begleedung fest? Wéi hunn déi Leit, déi involvéiert waren, dech sécher fille gelooss? Jo, si hunn heefeg gefrot, wéi et mer geet. Si hu gefrot, ob ech eppes ze drénke wéilt. Si sinn zwar net de ganzen Zäit am Raum gewiescht, mee awer nobäi. Si sinn dann och vun Zäit zu Zäit eben erëm kucke komm. Jo, dorops hunn ech d'Gefill gehat, tatsächlech gutt begleet ze sinn. Jo, dat ass jo schéin, wann s de mat engem Gefill vu Sécherheet do mat ragees an dass jiddereen däi beschten Interêt am Sënn huet? An wat huet da ganz spezifesch mäi Papp gemaach? Wat fir eng Roll huet hien vun Ufank bis Schluss gespillt? Hat een en Gespréichspartner, een deen engem d'Hand gehalen huet, jo no engem gekuckt huet, och mol d'Hiewaam siche gaang dann ass, wann d'Wéie méi hefteg gi sinn? Jo, an e bëssen Entertainment, e bësse poteren, sech net eleng fillen op jidde Fall och. Jo, dat ass wichteg, eng Persoun, déi är vertraut, dobei ze hunn. Et sinn och Fraen, déi eleng d'Gebuert duerchmaachen. Ech muss awer soen, datt ech awer allkéiers frou war, datt ech net eleng do war. Ech si jo och net eleng nëmmen Mamm ginn, mee mir si jo och do zu zwee Eltere ginn. Dat war absolut normal fir mech, datt mer dat dann och zesummen erliewen.
Jo, Dat héiert sech ganz schéin un, dann zesummen do vun Net-Elteren op Elteren déi Entwécklung duerchzemaachen, obwuel se natierlech anescht ausgesäit, mee dann bass de awer mat enger Persoun ënnerwee déi ähnlech Erfahrungen do fir d'éischte Kéier mécht. Dat stellen ech mer ganz schéi vir. Kleng Anekdot, Däi Papp war allkéirs frou, dass hien de Mann war. Ja. Wann en eben erlieft huet, wat een trotzdem aushält, vun de Wéien hier, huet hien et esou witzeg fonnt.
Gouf dat Ganzt dann dokumentéiert? Also goufen do Fotoe gemaach oder Videoen oder War der do éischter op iech selwer all konzentréiert an op de Prozess? Dat war am Fong eng Zäit wou den Handy nach net esou present war. Bei dengem Brudder hunn ech am Fong, wéi ech hien erwaart hunn, mäin éischten Handy kritt, esou laang ass dat schonn hier. An jo, dat war natierlech en Handy mat deem een haaptsächlech telefonéiert huet an net wéi haut mat villen Méiglechkeeten drop. An och bei dir war ech elo nach net esou ausgerüst, datt een do vill Fotoen oder esou gemaach hätt. Haut ass dat méi entwéckelt, datt d'Leit dokumentéieren, knipsen, filmen. Dat ass mir deemools guer net an de Sënn komm, well et erlieft een et. Ech hat guer net d'Fantasie an och d'Idee fir dat elo méi opzehuelen. Also et ass jo och gutt dokumentéiert an dengem Kapp. Ech mengen dat sinn Erënnerungen. Da se en Kierper erliewen an voilà, an dat bleift engem an Erënnerung. Wéi mengs de dann, hunn deng Gebuerten sech, wéi s de elo soos, däi Kierper erliewen, wéi huet dat sech dorobber ausgewierkt, wéi s de dono duerch d'Welt gaange bass? Jo, no der Gebuert ass mol eng ganz Zäit och vum Heelen, dat ass a sech kierpertechnesch schonn eng Aart Wonn. Dat heescht, do ass schonn eng Zäit, déi de Kierper brauch, fir sech dovunner ze erhuelen, fir erëm. Sech zesummenzezéien, fir hormonell an en anere Rhythmus erëm ze kommen. No der Gebuert kënnt jo och déi ganz Zäit vum Nieren. Dat heescht, do dauert dat nach eng Zäit, bis datt een erëm eng Kéier normal an sengem Kierper spiert an net d'Puppelchen gedeelt de Kierper awer emmer nach wouer hëlt, well duerch d'Nieren gehéiert engem de Kierper nach net esou ganz erëm, dohier dauert dat schonn eng schéin Zäit. Wat och erschreckend war ass dee Bauch, deen ass net direkt erëm fort, net, do mengt een de Puppelche kënnt op d'Welt, d'Kand ass um Aarm An dann ass een erëm wéi virdrun. Dat dauert schéi laang. An do gëtt et jo och Kiné an all méiglech Techniken, e bësse Sport, e bësse Massagen och, fir de Kierper ze ënnerstützen, erëm eng Kéier hannescht dohinner ze kommen, wou ee virdru war. Ass souwisou net méiglech an ass och gutt sou, well een jo awer tatsächlech en aschneidend Erliefnis hat an iergendwou och e bësse stolz a frou ass, dass dat awer nach e bësse sichtbar bleift e Liewe laang. A wéi hues du dech da gefillt an där Zäit, wou s de elo soss, och wann et net bis ganz op de Status vu virdrun zeréckgeet, wéi hues de dech gefillt an deem Prozess vum Heelen? Bass de dat locker ugaangen oder has de do och Stress an Ängscht dobäi, wéi war dat? Un sech hunn ech et locker geholl. Ech hu mer kee Stress maache gelooss an och net gemaach, well ech well ech ebe wousst, et brauch seng Zäit. Dohier hunn ech mer Zäit gelooss an ebe Schrëtt fir Schrëtt rëm eng Kéier hannescht fonnt. An huet dat Kierperdeelen, wéi s de virdru soos, tëschent Bébé a Mamm an dengem Fall, huet dat dir gefall oder huet dat dech och heiansdo genervt, datt däi Kierper net esou ganz däin eegenen ass? Am Ufank ass dat dat Schéinst vun der Welt an et denkt een an deem Moment och net drun, wou een déi wichteg Aufgab huet, dat Kand, wat een op d'Welt gesat huet, ze nieren. Dat mécht ee schonn zimlech frou a stolz ze gesinn, dass et méiglech ass, duerch d'Nieren eben e Puppelchen z'ënnerstütze beim Wuessen a beim Maan's ginn. Et ass mer mol net agefall drun ze denken am Ufank, wier dat lo gutt riwwer an ech wëll gär fäerdeg sinn domadder. Jo, heiansdo war et e bësse méi schwéier, well tatsächlech heiansdo och Mëllechstau kann opkommen an dann huet de Kierper trotzdeem awer och Reaktiounen, déi net esou flott sinn, wou ee Féiwer ka kréien a wou een muss dann ofpompelen, fir deen Drock lass ze ginn. Dat si Komplikatiounen, déi awer elo net schwéierwiegend bei mir waren, soudass dann awer einfach d'Liewen säi Laf geholl huet. Dann huet ee gekuckt, ne, wéi spieren ech dobei? Jo, d'Ella huet elo ee Mount, zwee Méint, dräi Méint, en halleft Joer. Wéi spieren ech mech elo? Jo, an dann tatsächlech stellt sech d'Fro éischter eréischt dee Moment, wou dann d'Kand ufänkt, déi éischt kleng Zopp ze kréien, e bësse Wuerzel. Dee Moment denkt een eréischt am Fong drun, Wat maachen ech elo weiderhin? Fueren ech weider nach mat Nieren donieft oder wéi spieren ech mech? Ugelauschtert a mech eragelauschtert an am Fong och nach net esou presséiert, fir mam Nieren opzehalen, well dat awer ëmmer och all Kees ganz schéin Momenter sinn, wou een intim mat sengem Kand zesummen ass an dee weess, wann ee bis ophält domat, ass et fäerdeg an do ass een dann net wierklech presséiert. Jo, dat kann ech mer virstellen, dass dat eng Aart vu Verbindung ass, déi et am Fong soss net gëtt an dass de dech och gären dorunner erënners an dass dat ganz schéi war. Sou, mir si lo schonn e bësse méi wäit an d'Zukunft gaangen. Mir si lo e bësse vun der Gebuert selwer ofgewichen an hunn iwwer ganz schéi Saache geschwat, déi dono och nach kommen. Ech wéilt awer och gären nach iwwer eng ganz schéi Saach schwätzen, déi direkt no der Gebuert geschitt. Wéi war et dann, fir eis déi éischte Kéier am Aarm ze hunn? War dat vu Kand zu Kand anescht? Weess de nach, wéi s de dech do gefillt hues? Jo, dat war tatsächlech vu Kand zu Kand ganz verschidden. Wa mer elo Deng Gebuert kucken, no Denger Gebuert, Du bass op der Welt gewiescht an tatsächlech krut ech Dech direkt op de Bauch geluecht an ech hunn deen éischte Bléckkontakt gehat, ech hunn Dech gespuert, ech hunn Dech gericht, ech hunn déi éischt Erliefnisser mat Dir genoss a mech gefreet, Dass de e gesond klengt Meedchen wars, wat mir do op de Bauch geluecht ginn ass, wat Geräischer gemaach huet, gegrunscht huet. Du hues net wéi e Wëlle gebirelt. Et war net e klassesche Kreesch, deen do erauskoum, mee du hues dech awer bemierkbar gemaach. Du hues schonn geschwat, wann een dat ka schwätzen nennen. Du hues schonn no Loft geschnaapt, déi éischt Téin vun der ginn an et war einfach schéin dech um Bauch leien ze hunn an dech ze beréieren, dech duuss Léift ze drécken, jo dat war scho gutt ne. Jo an dono war et dann tatsächlech dann d'Hiewaam oder d'Infirmièren dann Visitt ech vu mengem Bauch geholl hu fir eben déi éischt Ënnersichungen ze maachen a fir ze kucken, ob alles wierklech un der Rei ass an fir dech e bësse propper ze man. Dat war net direkt direkt. Ech hat schonn Zäit fir dech dann um Bauch leien ze hunn an d'Nuebelschnouer déi huet däi Papp jo och duerchgeschnidden an dann ass natierlech nach d'Nogebuert och, déi stoung dunn dann dono och nach un an Dat huet dunn och zimlech esou stattfonnt an där Zäit, wou s du dann ënnersicht goufs a gebotzt goufs a wann s du däin éischte Pyjama ukrus. Ech hunn a menger Virbereedung oft gelies, datt gebärend Persoune sech dono ganz staark gefillt hunn a Ganz stolz op sech selwer waren. Also ech sinn op alle Fall mega stolz op dech, dass s du dat fir eis gemaach hues, fir meng Bridder a fir mech. Wéi huet dat Ganzt sech op däi Kierpergefill ausgewierkt an och op däi Bild vun dir selwer?
Éierlech gesot war ech zimmlech gespaant, wéi dat sech auswierkt op mech. well ech no der éischter Gebuert vun dengem grousse Brudder zimlech Zäit gebraucht hat, fir op meng Féiss erëmzefalen a fir eens ze ginn a fir alles gemeeschtert ze kréien. An dofir war ech bëssen nervös. Allerdéngs hunn ech misse feststellen, datt ech mat engem klengen neigebuerene Puppelchen an engem grousse Brudder vun zwee an en hallwe Joer erstaunlech gutt Eens gi sinn dat heescht, ech si scho gewuess gewiescht entretemps an ech si vill, vill besser eens ginn, fir alles op d'Rei ze kréie fir nom Congé parental och erëm hannescht ze goe schaffen, fir d'Haus an alles, wat esou néideg ass an no de Kanner kucken an Erzéiung, jo, kachen, akafen an dat alles, dat ass vill besser gaangen. Ech denke schonn, datt een. do awer dann bemol aus senger Erfahrung notze kann. Dat huet scho Freed gemaach an dat huet mech tatsächlech och a mengem Selbstbewosstsinn gestäerkt. Jo, dat ass jo och eng mega Riseleeschtung, déi s de do bruecht hues an dat gëtt net oft unerkannt, mee ech sinn absolut impressionéiert vun dir, wéi s de dat gemeeschtert hues. Jo, dat ass wouer.
An eiser Kultur gëtt dat als normal ugesinn. Réischt wann een do dranner ass, kann ee wierklech do matschwätzen, dass een do awer e Spagat heiansdo muss fäerdeg bréngen an awer ganz gutt organiséiert muss sinn, fir alles hinzekréien, wat néideg ass an och nach zu sech selwer ze kommen an och nach sech mat Saache Freed ze maachen, déi elo net onbedéngt mat Kannererzéiung a mat Stot ze dinn hunn.
Also du bass jo eng absolut gebueten Expertin mat vill Erfahrung, déi och e ganze Spektrum vu verschiddene Gebuerten erlieft huet. Wat giffs du da Leit, déi elo virun enger Gebuert stinn, gär mat op de Wee ginn? Tatsächlech mengen ech war et net falsch, meng ganz Virbereedungen, alles wat ech verschlongen hunn an de Bicher, Dat gëtt engem och Sécherheet, well awer an deene leschte 25, 30 Joer trotzdeem nei Erkenntnisser an nei Entwécklunge stattfonnt hunn. Dat géif ech engem uroden, sech z'informéieren. A wat s Du virdru gesot hues, e Gebuerteplang, géif ech och de Leit roden, méi genau sech Gedanken driwwer ze maachen, wat se sech wënschen an der Zäit virdrun. jo, sech ze informéieren a genau ze notéieren, wat se alles, esou gutt wéi se sech ebe kennen, brauche fir dat Ereignis optimal ze genéissen an ze erliewen. Dat fannen ech ee wonnerbare leschte Message fir ee wonnerbart Gespréich mat dir ofzeschléissen. Ech hunn immens vill iwwert dech geléiert an doriwwer wéi Gebuerte funktionéieren. Ech hoffen dir och, léif Nolauschter, innen, an ech hoffen et huet iech genausou vill gefall mat menger Mamm ze schwätze wéi mir. Lo bleift nemme vill iwwreg wéi dir e ganz grousse mega riese Merci ze soen. Ech mengen dat ass net evident sech an ee Studio ze setzen an iwwer sou perséinlech Erfarungen ze schwätzen, mee du hues dat natierlech gemaach wéi e Profi an ech soen dir Merci dass du dat fir mech a fir eis Nolauschter, inne gemaach hues. Schalt elo nach net direkt of, well et kënnt nach eng flott Rubrik vum Kelly, an dann hoffen ech héiere mir eis geschwënn. Äddi! Äddi léif Nolauschterinnen!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Eng gutt Fro,

Virop muss dréngend betount ginn, dass dës Verhütungsmethod net geduecht ass, fir viru sexuell iwwerdrobaren Infektiounen ze schützen. Si ass eng reng Empfängnisverhütungsmethod. Mee bon, wat ass d'Pull-out-Method da lo? Pull-out iwwersetzt sech am Lëtzebuergeschen zu Zéi raus a bezitt sech op eng Method zur Empfängnisverhütung, bei där de Penis virun der Ejakulatioun aus der Vagina erausgezu gëtt. D'Method baséiert sech op der Annam, datt d'Persoun mat Vagina viru Schwangerschaft geschützt ass, well d'Ejakulat net an der Vagina lant an dofir och keng Spermien en Ee befruchte kënnen. Wann dann och wierklech kee Sperma an der Vagina ass, da kann och keng Schwangerschaft entstoen. Allerdéngs ginn et zwee Faktoren, déi dozou bäidroen, datt a ville Fäll awer Ejakulat an der Vagina lant an d'Verhütungsmethod wesentlech manner efficace viru Schwangerschaft beschützt. Éischtens geet d'Method dovun aus, dass all Persoun rechtzäiteg erauszéie kann, also dass de Penis ganz kuerz virum Orgasmus erausgezu gëtt an d'Ejakulat ausserhalb vun der Vagina lant. Allerdéngs klappt genau dat oft net. Och wa meeschtens d'Gefill vum Orgasmus virun der Ejakulatioun geschitt, ass dat net ëmmer de Fall an et ka scho virum Orgasmus Ejakulat an der Vagina landen. Ausserdeem kann et grad an dem Moment virum Orgasmus immens schwéier sinn, de Reflex zum Erauszéie bäizebehalen. Grad bei Leit mat manner Erfarung kann et do oft schif goen. Et kann een zwar de Moment a Reflex vum Pull-Out trainéieren a léieren, wéini genau deen eegene Kierper ejakuléiert a wéi sech dat kuerz virdrun ufillt, mee et ass awer immens onwarscheinlech, dass dat all Kéier glat geet.

Dës zwee Faktore beaflossen dann d'Sécherheet vun der Pullout-Method. An der Theorie, wa konsequent rechtzäiteg erausgezu gëtt a wann een de Preejakulat negligéiert, gi just 4 vun 100 Leit pro Joer schwanger, wa se just d'Pullout-Method benotzen. Mee vue dass perfekt net existéiert, ginn an der Uwendung 22 vun 100 Leit schwanger. Dat ass méi wéi eng vu fënnef Persounen. Ok, all dat gewosst, firwat benotze Leit dës Method dann awer? Dozou ginn et vill Äntwerten. E Manque un Educatioun a Bewosstsinn zu séchere Verhütungsmethoden ass sécher ee grousse Faktor. Wat awer och ëmmer e méi wichtege Faktor gëtt, ass d'Jugendaarmut. Verhütungsmethoden, virun allem méi permanenter, kënne séier immens deier ginn. Hei zu Lëtzebuerg gi vill Verhütungsmethode wéi d'Spiral oder d'Pëll fir Jonker zwar vun der Krankekeess iwwerholl, a vill Plaze wéi de CEPAS an der Schoul oder de Planning Familial offréiere gratis oder bëlleg Kondomer. Trotzdeem ass et net ëmmer sécher, dass jiddwereen Accès zu Verhütungsmethoden huet. Doriwwer hinaus ginn et an de leschte Joren awer och ëmmer méi Mënschen, déi d'Niewewierkunge vu ville Verhütungsmëttelen net méi wëllen a Kaf huelen an awer penetrative Sex ouni Kondomer wëllen hunn. Dann ginn et awer och Leit, fir déi eng Schwangerschaft zwar net onbedéngt geplangt ass, déi de Risk awer a Kaf huelen, well se souwisou iergendwann schwanger gi wëllen an de Moment net esou wichteg ass. Wichteg ass et, fir Leit net ze verdeiwelen, wa se dës Method benotzen, mee vläit nozefroen, firwat se dat maachen a kucken, wat hir Grënn sinn. D'Pull-Up-Method ass keng immens efficace Verhütungsmethod. Se huet vill Problemer bei der Uwendung an et kann tricky sinn, fir se richteg ze benotzen. An awer ka se fir ganz bestëmmte Leit a Gruppen e gudde Choix sinn. Am Allgemenge kann een awer soen, dass et just e gudde Choix ass, wann eng Schwangerschaft keen Drama wier. Fir all déi, déi wierklech net wëlle schwanger ginn, ass et ugeroden, fir sech eng aner Verhütungsmethod ze sichen. Ären Dokter oder Är Doktesch oder och eng Gyneko, Gynekologin kann dobäi hëllefen. Um Enn vum Dag ass d'Entscheedung iwwer seng eege Verhütung och ëmmer déi iwwer deen eegene Kierper an domat eng ganz perséinlech. Et ass just wichteg, dass all Persoun d'Informatiounen huet, fir en informéierte Choix ze maachen an dass dee Choix iwwer deen eegene Kierper besteet, also dass keen zu eppes gedréckt oder gezwonge gëtt. Wann s du méi wëlls zu verschiddene Verhütungsmethode wëssen, dann kuck eng Kéier op sexpodcast.lu. Mir hu ganz vill Episoden a Rubriken, déi iwwer verschidde Verhütungsmethoden opklären.
Hues du nach Froen, Äntwerten oder Umierkungen? Da schreif eis op sex at ara.lu. Är Froe ginn natierlech beäntwert, ouni dass mer är Nimm nennen. Iwwer Feedback freeë mer eis ëmmer. Dir fannt méi wéi Sex op Facebook, Instagram a sexpodcast.lu oder op all Äre gewinnene Podcast-Plattformen.
Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper.
Mat finanzieller Ënnerstëtzung vum Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend a mat frëndlecher Ënnerstëtzung vu Graffiti, de Jugendsendungen um Radio Ara. De Ministère für Educatioun, Kanner a Jugend an Graffiti.